Essalamualeýkum gadyrly ileçler. Ileçler ine meň pikirimçe siz eýýäm bilýänsiňiz Eýranda bolup geçen wakalar. Atam şu şu gün menem gysgaça şu Eýranda bolup geçen wakalar boýunça gysgaça öz pikirimi aýdaýyn diýdim. Birinji birinji bilen aýtmaly şu ýaňy Eýranyň telewizory Eýranyň habarlarynda Şu habar programmalaryna eýýäm habar çykdy, Eýranyň ruhy lideri ýa-da Eýranyň lideri Ali Kmeini şu düýn Amerikanyň bomba taşlamagy bilen ýok bolupdyr, oň maşgalasy we başga-da birnäçe şu harby generallary, olaram şu ýok bolupdyr diýip, birinji aýtmagy. Onsoň ikinji aýtmaly zat, ildeşler, hawa, görşüňiz ýaly, Eýranyň lideri ýok edilse-de, henizem Eýran şu öz raketalaryny Amerika tarap atmagyny dowam etýär, ýa-da Amerikan şu harby bazalaryna tarap atmagyny dowam etýär. Diýmek, şu kimdir biri şu wagt Eýrany dolandyrýar, heniz belli-de, mümkin, bilemok, prezident, wise-prezident, ýöne kimdir biri şu Eýrany dolandyrýar. Onsoň, ildeşler, indi şu Eýranyň Türkmenistana etýän täsiri hakynda aýdyp geçsek. Birinji bilen aýtmaly zat, aslynda Eýran gaz serwet baý baý bolmaly ýurt. Birinjiden-ä Eýranda şu segsenmi, togsan milliona gowrak ýaşaýjy adamlar bar. Bir giden adam. Ikinjiden Eýranda bir giden nebit bar, bir giden gaz bar. Eger Eýran şu Eýranda şu sanksiýa bolman şony satyp bilýän bolsa Eýran wara Şu Dubaý ýalak ýa-da Eýran, Sauditler ýalak ýa başga-da Katar ýalak şol şolar ýaly baý bolmaly ýurt. Ýöne gynansak-da şu Eýran hökümetiniň saýlan syýasaty näme sen Amerika seň duşmanyň, hawa ýewreýler seň duşmanyň ýa-da Ýewropa bilen duşmançylyk iň bolmanda şu goňşy ýurtlar bar-a Sauditler ýa-da Kuweýtler şolar bilenem şu belli bir derejede duşmançylyk geçirer. Onsoň netije-de näme? Ol ol ýurtlar erbetde Eýrana garşy sanksiýa goýdular, Eýran bilen söwda edenoklar, Eýran bilen hiç hili korporeýşn ýok. Diýmek netije-de Eýranyň näme şu ekonomikasy pese düşüp, pese düşüp şu derejä geler. Eger biz şo zatlary aýyrsak, Eýran edil Bahreýn, Kuweýt, Ýa-da sauditler ýaly bolmaly ýöne. Diýmek geljekde men mysal üçin aýdaly türkmenlere iş gerek bolanda hökman sen Türkiýä uçmaly däl, ýa-da hökman sen Orsýete uçmaly däl, ýa-da Dubaýa uçup gelmek gerek-ä. Ýok, sen Balkana barýaň we granisden Eýrana baryp şu taýda işleseňem bolýar. Uly mümkinçilik. Onsoň ikinji, eger Eger idealnyý geljekde aýdaly, ine ertir Eýranyň hökümeti aýtýar, ine biz Taýwan, biz Günorta Koreýa ýa-da biz Ýaponiýa ýalak demokratik ýurt, biz näme saudiýtler bilen ýa-da beýleki arap ýurtlary bilen duşman däl, biz ine Amerika bilen duşman däl, gel sanksiýa goýmalyň, bile işleşeliň diýse, onsoň demokratiýany, hak-hukugy öňe sürse, Birleşse. Geljekde diýmek, häzir Türkmenistanyň içindäki aktiwistlerimiz, Türkmenistanyň içindäki žurnalistlerimiz ýa-da Türkmenistanyň içindäki hak-hukukçylarymyz bar-a, olar öz dokumentlerini alýar, öz keýslerini alýar, hemme maglumatlary alýar, Eýranyň granisine barýar-da, şo taýdan, näme, syýasy gaçybatalga soraýar. Onda bul näme türkmen erkin jemgyýetdin erkin jemgyýetiniň iş işini hakuky işi žurnalistikany has aňsatlaşdyrjak näme bize ýewropa ýada amerika gitmek gerek ýok biz eýrana barsak hem bolýar dogrymy şoň üçin hawa eýranyň täsiri türkmenistana uly uly uly boljak umytlaram uly ýöne ildeşler meň pikirim sen tek näme ogurlyňlardan Ir. Sebäbi öňki aýdyşyma eýrany şuwagt kimdir biri dolandyrýar. Ol dolandyrýan adam şu Amerika tarapy raket atmagy dowam etýär. Onda diýmek heniz Eýran hökümeti öz aýak üstünde dur. Şoň üçin geljekde näme boljak hiç kim bilenok. Mümkin demokratiýa gelmez. Mümkin režim öňküsinden hem erbet bolar. Mümkin näme wapşe Näme, gaty erbet ýagdaýlara gelmek maň şoň üçin, näme, kän uly gürrüň etmäli. Onsoň, iň soňky aýtjak zadym, ildeşler, meň pikirimçe örän wajyp, näme, islendik bir, islendik bir uruş, bu uruş adam, bu gowy zat däl. Uruş diýen zat gowy zat däl. Näme üçin? Sebäbi sen şo adamlar ölýär. Sen ýurduň bozulýa sen näme bombalaýaň hiç esasanam şu döwürde kimiň ölesi gelýa hiç kimiň ölesi gelenok biz durmuşda ýaşamak isleýa şoň üçin näme eýrana urş gowzatda şoň üçin hawa hawa mümkin bize mümkinçilik bolar mümkin geljekde biz eýrana baryp bileris zat edip bileris ýöne şonda da urşy Gowy zat diýip kabul etmegiňize, kabul etmegiňize çagyramok. Hawa, parahatçylygy öňe süreliň. Şonuň üçin şu günlükçe aýtjaklarym şular. Diňlän üçin köp sag boluň, geljekde görüşýänçä.